namo dzangu munodziziva ndapisa shangu zvese my name is ali martin asi chechi inonditi apostle ali baba vangu vaiva bishop weunited faith apostolic church vakafa muna 2005 when i was grade 3 pavakafa ndini ndakagadzwa kuitwa bishop pachinzvimbo chavo mama vaigara vachienda neni mutemberi vachindidzidzisa kunamata vachindiparidzira shoko ramwari vachinditi ndinofanira kukura ndichiita zvakanaka vaishuvira kuti ndaizofanira kuita zvaiita baba but one day after the sunday service for she approached me with a strong prayer request

Amen. Ipapo Satan ndoye akada kushandisa. I understand some food is kuti nyoka yakashanda ipapo isha. Yekuti akabaka green yobaka yere baka pepo. Mwe munhu achibara iyo. Kana mwana kana Satan achikara mufundisi achaje. Anotuma mukadzi akanaka kuti akanyangara. Yekuti mufundisi akaita zvokutamba anopomba naye. Amen. Chechi ya Jesu. Amen. Vana vamwari. Ndikuda kutaura kuti muchechi munogona kuwanikwa nyoka vabereki. Emeni. Emeni chechi yaJesu. Ndaparidzwa kuti mukadzi akasikwa dzose Adamu asati asikwa. Adamu akazosikwa mukadzi dzose dzaamo. Emeni chechi yaJesu. Nyoka yakanga yatomo. Emeni chechi yaJesu. Ndauya ndakabata chidhina cheshoko raMwari kuzotema nyoka muipa.

Uri unofanira zvokushumira. Yeah. Uri tenge ndikunamatire
kuna mari vekudenga tenzi jesu kristu we pray wisdom and understanding uh-huh. ibate mukomana uyu kuti ave mushumiri weevhangeri yenyu in jesus might name uh-huh. amen mwari vekudenga vakuitire nyasha eti

kana dziri nhau dzedzimba idzi otoda kushinga nhau dzedzimba idzi vana vangu mukadzi benzi anoputsa imba yake nemoyo kwake kasi mukadzi akachenjera anovaka mukadzi yoga yoga wananguka dzembo kudze chimwe chinhu mukadzi yoga yoga ibhiri tamba make mukadzi yemeni saka vananguka inini handichagara
vamwana vangotara nezvinhu zvisingambodadisi ipapa asi ichokwadi kuda kuita kunge mai mufundisi kuita kunge chimwe chinhu yamai mwana ndikakudza amai vava mari dzese dzemupiro dzodzazvemaofarinziya dziya vanoisa apa mfundisi hapuwi kana sendi ipo payamba ma vanodya nemachansi daily itishu aizve vanozviti tiri mavegetarian iri nyaya yekuseva homwe amai vaya vakamba so mfundisi wamboona mfundisi handina pamwe uri kurwara kupi ndozvavanongori zviya nhasi vakauya mangwana orofa mangwana vakauya mangwana orofa ndozvavari itishuaaiziva kaunhu wavo but ndiraona avagadzira saizi vanozvita true man of body avagadzira saizi ndaaposto ko wakandiundiudza udhara iwe wakandiudza udhara ndakakusutira simbi inorova ichapisa mei mwana Mire ngoni pazvimazuva zvishoma shoma yeko edu wativo yachikushota kugona taura chii unomuziva chifu wacho
pandinokuona muchechi musikana wega ndinokuda hayi baba ediwe mazivhudzi ndibvepi ndiendee kupi kona iwo fo uchikuda
pengera kwawakaroyewa zvinzwa kwandakaroyewa handikuzive fochi asi ndinoziva anondipengesa ndiwe fochi hayi baba Ndiende kupiko naiwe foti zvauriwo zvaunondiona kudai. Nai mai chako. Nai chikumbiro kakuti mundibatsire pakutaurona foti. Unoda ndigare pachokore uranda here. Ndozoti ndaroora foti uite zvauri. Ndodetsa mukomana mwana mai Maria here. Ndoenda nengoro yemoto naeria here. Iya iya. Hazvichaguma.

aiwa tiripo andika tiripo munhu wamwari naye wedha haleluya tirimo ah, ngatikudze jesu imeni ah, apostol muchiono andakadai tisingapedzi nguva mhm. eh, pane nyaya iri kundinetsa ndiri kundishungurudza zvikuru mhm. hatisomboziva kuti nyaya yesunday collection iri kumbofamba sei
Sunday collection munhu wamwari dzinobatwa nemasekretary nana pc hadzibatwe nesu vatungamiriri kuti muchitarisa vatendi vari kuti zimini mudya mama nekuti tikada kutarisa sisi maita akuwada kukuona right saka ngatimboichengetei nyaya iyi tozoona kuti yakamira sei

Eh, handisi kugara ndinopedza ndakarota nesuro ndakarota ngirozi yainge nemapapiro mahombe yaipenya yakauya ichiti kwandiri unoona apostori yemuchechi menyu pawana mweya unofanira kurora musikana anonzi fochi ndibva dzangopera dzakadaro

saka fochi mamusara mamudzawo pedzi
chamukaita ini nangu handikwanisa kundirambe fochi but ndichakumbira kuti mutotaura nepamunogona napo kuti anzwise hope idzi chandokoshesa kuti basa ramwari ripfuurire mberi ndisingazivi kana iye anga ine mukomana wakewo saka amerika tikwanisa kuya naye kana nhasi chete asi mozama kuti ari pamunokwanisa kuti anzwisise wopedza chiso kurota kwamaita imimi chiita sekudaro regai nditopfuura nemumba kwavo muchimutaura woraite maitako maitanyaya yekusveka safambiwoyo zvokwadi zvamuri kuta zvoitika izvi mefundisi vanondikuburira eh. zvakaitika zvinhu zvaposo zvandonyatsa kuziva nyii mudzimai wangu ari kwacho ndikukurira ina handichagari atungamiriri regai ndiende zvakanaka yandaitaona ita basa